Mähriban ildeşler! Biz şu gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti, Annamyrat Berdiýewiň döredijiligine bagyşlaýas. Annamyrat Berdiýew bir müň dokuz ýüz kyrkynjy ýylyň iýul aýynyň birine Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň Ata Lewin daýhan birleşiginde dünýä inýär. Bir müň dokuz ýüz elli sekizinji ýylda orta mekdebi tamamlap, Bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda Moskwanyň Lunaçarskiý adyndaky teatral institutynyň aktýorçylyk bölümine okuwa girýär. Bir müň dokuz ýüz altmyş dördünji ýylda okuwyny tamamlap gelensoň, şol wagtky Mollanepes adyndaky Türkmen döwlet akademiki drama teatrynda artist bolup işe başlaýar. Bir müň dokuz ýüz elli dördünji ýylyň ýaz aýlary men Mary şäheriniň uly köçesinden ýöräp gelýärdim welin, bu oglan Aý, öz deň-duşumdygyny aňdym, ol saklatda, Salam, diýdi, a salam. Men sizi tanýan, diýdi. Siz meni tanýan dälsiňiz, diýdi. Aý, menem sypaýyçylyk üçin aýtdym. Bir gören ýüzüme häý meňzeýär diýdim, ol, aý, gören dälsiňiz-de, diýdi. Men düşündim oň näme diýjek bolýanyny, öňünden aňdym, sebäbi şo wagt men Marin Kimin adyndaky döwlet drama teatrynda ýetginjekler, ýedi şagyryň keşplerini ýerine ýetirýärdi-de. Ondan soň şobadam oba ýerleri, hemme ýerlere baryp medeni hyzmat edilýärdi teatr. Ondan soň men ýaňky aňdym, ol diýdi, Hä, onda obaňyzyň klubynda görensiňiz diýdim. Ol hawa diýdi. Biz artist, hawa men artist diýdim. Ondan ol aýtdy, adym diýdi men Annamyrat diýdi. Familiýam Berdiýew diýdi. Gaty gowy. Siziň adyňyzy men bilýän, familiýaňyzam bilýän diýdi. Na men diýdi, nesip bolsa diýdi, şo artistiň ugrunda artist bolmak hünäri men diýdi, saýladym diýdi. Menem aýtdym, ony artistiň nämedigini, zatdygyny, maksadyny, teatryň, artistiň habarlymy diýdim, men habarly diýdi. Nireden habarly? diýdi. Aý, siz görýänem dälsiňiz, diýdi. Men indi gizlenip beýleki edip diýdim, teatry görýän, diýdi. Pylan obadan gelip, diýdi. Hä, ony görýän bolsaň, onda sen artist bolsaň, çyndan bolmaly, diýdi. Mana şo gürrüňden soň bir müň dokuz ýüz elli dokuzynjy ýylda Moskwaň dünýä meşhur Anatoliý Lunaçarskiý adyndaky teatral sungaty institutynda duşduk biz. Şol institutda-da drama hem-de kino aktýorlarynyň hünär berilýän bölümine ikimizem bile okuwa girdik. Ikimizem şo bir halypaň elinde, bir institutda, bir synpda bäş ýyllap bile okadyk. Türkmenistanyň halk artisti Annamyrat Berdiýew bilen men bir müň dokuz ýüz segsen bäşinji ýylda instituty tamamlap gelen ýylym bir sahnada bile işlemeli boldy, bir oýunda, gelinler oýununda. Şonda öň men e, Annamyrat Berdiýewi tanýardym şeýle, ýöne bile şo taýda bir sahnada işlemek şo wagt başlanypdy şo gelinler spektaklynda. Şo sahnada işlän döwürlerimizde şul adamyň şu özüni doly sahna, ýüregi, jany, teni bilen özüni goýýanlygyny gördüm. Hem bizdenem şony talap edýärdi. Hiç şu iş döwründe bir geleňsizlik etmek ýa bir ýüzle işlemek şony halamazdy. Annamyrat Berdiýew bizi okutmasa-da, edil biz mollum diýip ýüzlenýärdik. Sebäbi şo dynç alýan döwürlerimiz arasynda şo Bize çaý başynda şol öz okan kitaplaryny, şo taýdaky mugallymlaryndan öwrenen zatlaryny, ondan hem şu Annamyrat Berdiýew kitap kän okardy. Bize-de şony gelip gürrüň bererdi. Her günem şo bir täzelik aýdardy-da gelip, şo dynç alýan wagtymyz. opera bolsun, nakgaşlyk hakynda bolsun, şu okan zatlaryny, gören zatlaryny şolar ýaly gyzykly edip gürrüň bererdi, ýanyndan turup bolmaýardy. Onuň özem çaý berýärdi bizi çagyryp. Onuň otur, onuň aý bir ýaşuly adam, özümiz demläýeli diýsegem ýok, men öz demleşim bar, öz bir çaý hödür edişim bar diýip, şeýdip, özem bir owurtjyk guýardy çaý her kime, oň degişýädem. Soň ýaşulularyň arasynda biri, Han, guýaý sen how gysganýam, köpräk guýaý diýse, Ýok, siz ýa çaýdan doýsaňyz derrew turup gidersiňiz, men entek gürrüňlemkän diýýärdi. Şoň üçin bir owurtdan guýup berýärdi. Şolar ýaly bütin dünýä sungaty barada edil biz bilen sapak geçýän ýaly-da, şu dynç alyş döwrümizde-de. Kyrk ýedinji ýylda men birinji klasa bardym. On birinji mekdep. Ýedinji klas otaryp, o wagt obada orta mekdep ýokdy. Onda Mur, Murbagyň merkezinde on sekizinji mekdep, atly on sekizinji mekdep. Köp sungat adamlary, ylmy adamlar, alymlar kän çykdy onda. Atly mekdep. Ana elli sekizinji ýylda-da şol orta mekdebi gutaryp, uly ýapban derýadan kiçiräk ulaýyp şuňňus barýan, öýlänler. Onsoň ýodajyk bar. O wagtlaram ýandaklaram daýaw-daýaw ýandaklar, biliňden ýandak, arasynda birjijik ýodajyk bar. Şuňňuda barýan welin, bir ýandagyň tikenine bir kagyz ilipdir. Dört durşy kagyz. Alsam, biziň şol okuwa giren institutyň bildirişi bar şunda. Biri ýörite daşyny kesip aýryp, munuň öňünde dürtük goýan ýaly. Şeýle daşy ykjam aýrylan, gaýçy bilen kesilmändir-de ýöne, ýyrtylypdyr-da ýöne, şo bölek tok golagyna dur. A şony, aý, näme kaýyp alyp okasam şu, ana, Aşgabatda şu gün ýaly ekzamen alynýar, Moskwaň Lunaçarskiý adyndaky döwlet teatral institutynda aktýorçylyk fakultetine. Ol aktýorçylyk fakulteti näme, režissýor näme, biz ony gaty bilemzok oba. Ýöne şo teatr baranda görýädimdi, giçkak görýädik-de. Şu kagyzy aldym. Epläp jübimi saldym-da, öýe bardym. Biziň atamyza Berdi molla diýerdiler, mollum bolupdyr. Onsoň mollum, onsoňam molla, molla ady galýar. Onsoň şuň ýanyna bardym. Menä şuň bar zat-a, men şoňa gidäýsem diýýän. Aý, bor gidäý diýdi-de, ol pikir edipdir-de. Men soň soradym, pikir edipdir. Aýa bir obanyň daýhan oglany, ol Moskwanyň teatralnyň studýeri. Aý, bir şu Ozalam özünde okuwa ibermedim, göwni galmasyn diýip iberipdir. A menem geldim, Aşgabada geldim ekzamenden. Aý, maňa-da geçdiň diýdiler. A şeýdip, okuwa ýerleşdik. Okuwam bäş ýyl, şu altmyş dördünji ýyla çenli okadyk. Gaty uly ussat nolundan gelin okadyk. Onuň şony gutaryp, altmyş dördünji ýylydy, bärik geldik. Göni moda nepes teatryna dur. Şu birinji synpyň birinji ýarymynda şu okuw tejribe pursatlarynda amaly okuwlarda garaz hemme derslerde eýýäm Kimiň kimdigi, kimiň nähili okuwa gatnaşygy, okuwa çemeleşişi, aňyrdan çynlakaýmy ýa ýüzleýräkmi ýa bir tötänräkden gelipmi, şu zatlaryň özi ýuwaş-ýuwaşdan ýüze çykyp ugraýar. Indi Annamyrat Berdiň köplere meňzemeýän ýeri, özboluşlygy, ol çakdan aşa bilesi gelijilik duýgusy. Döredijilik şahsyýetiniň tebigatyna gönümel gabat gelýän gözleri, ýüzleri, hereketleri, dogumlylygy, islendik sorag geldigi, ýüze çykdygy nähili ýagdaýam bolsa soraýaryn, jogabynam alyp ýetişýän oglanlardan. Ganamyrat Berdiýew şol ilkinji synpdan başlap öz teklipli, öz teklipli diýip bir zat bar. Ol Şol kiçili, ululy şu okuw tejribe işlerindäki goýulýan parçalarda, beýlekilerde sesli, sessiz parçalarda, şol sessiz parçalaram aktýorlyk hünäriniň ilkinji başdaky A harpy diýen ýaly ilkinji kerpiçleri sessiz sahnajyklar, sessiz hemme zatlary, duýgulary bermek, manyny bermek, mazmunyny bermek, maksadyny bermek, çeperler çepermek. Ana şo ýerde eýýäm şol kimiň kimdigi, ertiri näme boljagyny eýýäm halypa mugallymlar eýýäm aňy urýarlar. Synpda on, on iki sany adam bar bolsa, talyplar ýaş zehinleri açmaga çemeleşýärler. Biri-birine meňzemeýän, herimize bir hili özboluşly çemeleşik. Sebäbi aktýorlyk umuman sungat mekdeplerindäki mugallymlar Olar köp zady duýýarlar, görýärler. Bir zehin irräk açylýar, bir zehin gijräk açylýar. A bir zehin şu okuw bäş ýylyň içinde açylman gidýänlerem bar. Ýöne okuw gutaryp gidenlerinden soň ýerleri önümçilige baranda eýýäm şu institutdaky iň ýokary tapawutdan bahalar bilen okap gutaranlardan eýýäm dünýä meşhur bolup gidýänlerem bolýar. Artistlik sungatynyň esasy we birinji düýbi ýaňky belleşimiz ýaly sessiz kiçiräk sahnadyr. Iki minut gidýärmi, üç minut gidýärmi, bäş minut gidýärmi, hökman gutarnykly eser hökmünde oň başam bolmaly, Ösüşem bolmaly, sürdepä ýetýän ýerem bolmaly, çözgüdem bolmaly. Şu iki minut, üç minut tapawut ýok. Bir minudam bolsa. Ine şol görýäňizmi, iň ýowuz şertler şol. Sebäbi şol ýowuz şertlerem halypa mugallymlarymyz her hili garaşylmaýan soraglar. Näme üçin şu temany aldyň? Näme diýjek bolýaň? Maksady näme? Eger iki-üç adam gatnaşýan bolsa şoňa, şo iki-üç adamyňam ýa-ki bi gahrymanyň keşbiň maksady näme diýýä, şu ýerde diýýä. Ondan soň diýýä, beýlekiň baş maksady näme diýýä, şu gijejik zatda tutýan orny, keşp höküminde diýýä. We näme diýjek bolýaňyz üç minutda, iki minutluk parça bilen. Sesi bar, sesi ýok, tapawudy ýok. Şonda hökman bir aýtjak bolýan täzeliginiz bolmalydy. Ilki biz institutda okap ýören döwürlerimizde şo Ezop oýnunda şonda biz ony kän gezek gaýtalap gördük, gaýtalap-gaýtalap. Sebäbi oýnuň goýluşam gowy. Türkmenistanyň halk artisti Oraz Hajymyradow sahnalaşdyrypdyr şony. Şonda özem her gezek baraňda şony bir hili edip oýnaýardy. Her baraňda bir hili başga keşp ýaly. Şon Annamyrat Berdiýewiň her gezek oýnanda şu gözlegdidigi duýulýardy-da şoň. Sungatda elmydam gözlegde bolmaly. Bir günem şo ýanynda otyrkak Bir okuwçylarynyň biri diýýär, Ol ýaňky Ezobyň keşbi bir gul, özem bir betnyşan gul-la ol. Ondan muňa şo guluň grimine diýýärler, şo betnyşan bedroý sypaty. Ondan diýýär, okuwçylarymyň biri maňa diýýär, Grimdakam gör-de, mollum, ýaman owadan bolupsyň-aý diýip diýýär maňa. Ondan, Näme, meň öz sypatym şu guluňça-da ýokmy diýip, şoňa güldürýärdi bizi şeý diýip. Şol. keşpde özüniň şu sahnada özüni alyp barşy, sahnada şu diýýän sözleri, özem şeýle gürlände-de bir şeýle bir arassa tomaşaça ýetirip, sözleriniň şu taýda näme diýdi diýdirmeýärdi-de, şoňňala bizdenem şony talap edýärdi. Şoňňaly tomaşaçy Bir sözüňe düşünmän galsa artistiň işiniň ýerine düşmedigidir şu söz olam sözleri ýetirmek üçinem janyň teniň bilen ýüregiň bilen aýtmaly diýätdä. Izobyň keşbini döredende bir parça göz öňüme gelýär. Izob ol ynsanyň erkanalyga, Erkinlige, azatlyga dyrjaşmasy ymtylan adam. Doly erkanalyk diýen zat bolubilmeýär hiç ýerde-de. Ol düşünip bir zat. Ýöne şol gadymy wagtynda ýazýan ussat Izop şony hemişe arzuw eden. Şakdan aşa arzuw eden. Özem ol hiç kime meňzemeýän ýeri bar, gymmatly ýeri. Söz diýip bir zat bar. Adamyň iň esasy ýaragy näme ynsanyň? Söz. Dil. Şu dil sözi şoň wajyplygy, şoň belentligi, şoň adatdan daşary uly ýaragdygyny ynsan üçin sözüň. Şu ýerde iň deňokgul hem çeper çilik tarapyndan hemmetaraplaýyn Şür depä ýetirilen ýazylan zat şü. Ana şonda şü kynlyk bilen bi erkanalygy gazanýar bi. Gaty kynlyk, uly-uly hupbatlar bilen, jebir-jepalar bilen aýyrynda gazanýar şony. Şo gazanýan ýerinde Tarhan hatyny alýan ýeri bar. Eline Tarhan haty gelýär. Ine sen şo bütin adamzadyň arzuw eden, diş-dyrnak bolup dyryşan, ine saňa şo azatlyk diýýär. Ine saňa tarhan hat diýýär. Şu tarhan haty alanda şu gözlerinden boýur, boýur ýaş edip, ýaşyny saklap bilenok. Özem şu alanda gözlerine ynanman elli gezek seredip, beýleki tarhan hatyny berene seredip, muňa-da seredip, muňa-da seredip, ynanman gözlerinden boýur-boýur ýaş döküp, ha ynanandan soň bir Oturan ýerinden galyp bir gidýän ýeri bar, elem hatam baýdak ýaly edip göterip, gözünden ýaşlaram gidip otyr, gidip otyr. Şo ýerde bir aýdýan monology bar diýenä. O monology gören adam Annamyrat Berdiýewiň ýerine ýetirmeginde menä göz öňüme getirer ýalamok, sebäbi Moskwanyň çeper teatrynda Bilakurow bir beýik artist Stanislawskiň okuwçysyny şol keşbi Şu çeper teatrda oýnany kän gezek gördüm men, ony öň görüpdim. Ýöne şu Annamyrat Berdiýewiň şony ýerine şu ýaňky monologyny ýerine ýetirişi, şo ýerdäki gaty bir beýik, seýrek gabat gelýän uly artistlere mahsus monologyny gördüm. Şoňa ony men hiç wagt ýadymdan çykjak adadasy ýok. Saglygymyzy goramak özümize baglydyr. Her bir adam köçä çykanda, jemgyýetçilik ýerlerine baranda agyz-burun örtügini ulanmalydyr. Çagalara agyz-burun örtügini ulanmagy öwretmeli. Agyz-burun örtüklerini iki sagatdan köp ulanmazlyk maslahat berilýär.

Otaglarda zyýansyzlandyryş serişdeleri bilen çygly arassaçylyk işlerini geçirmeli. Diňe gaýnadylyp, sowadylan suwy içmeli. Aşa sowadylan suwy içmeli däl. Saglygymyzy goramak özümize baglydyr. Türkmenistanyň halk artistleri Ata Alowow, Oguldurdy Mämmetgulyýewa, Annamyrat Berdiýew, Orazmyrat Gummazow şular bil okan-da Moskwada. Şulaň biz hemmesinden hem öwrenýädik-de. Indi Ata Alowow, Oguldurdy Mämmetgulyýewa biziň gönümel mollumyz. Ýöne şularam bize mollum-da. Sebäbi bular ýaşulular bilen hem kän işleşdik. Welin, men bir zat duýdum-da, şulaň hemmesiniň mollumam bir, okan okuwlaram bir, ýöne şulaň özleriniň bir aýratynlyklary bar, hersiniň biri-birine meňzemeýän, şulaň bir hili sahnada işleşlerem, oýun goýuşlaram, bir-birine meňzeýänak, emma bize okuwçylaryna aýdýan zatlary, barynyň pikiri bir ýere jemlenýär. Ýöne şony hersi özüçe ok talyplara, okuwçylara ýetirýärler, şägirtlerine. Şony men hersiniň bir bir gülle, bir şahada biten dürli reňkli gül ýaly hasaplaýan-da. Sebäbi şolaň, şu halypalaň hemmesindenem öwrenen zadymyz biz şu sahnada, teatrda, döredijilik işinde bize bir uly dürli öwüşginli güller ýaly bolup bize şeýle bir täsir etdi-de, bize kömek etdi. Biz şu okan döwrümizde Şekspirden, Şillerden, aý dünýäň iň nusgawy dramaturglardan parçalary goýup başlaýarys. Indi şu ýerde Morunlaryň gönümel gatnaşmagynda, Okuw, tejribe hökmünde goýulýan partalar bolýar. Oň daşyndan olar aýdýar, heriňiz her aýda islän temaňyzdan parça alýaňyz-da, biz siz özüňiz işleýäňiz diýýär. Heriňizem diýýär, bir aýyň soňunda iki sany parça. Özüňiz režissýoram özüňiz, aktýoram özüňiz diýip, şol özem gaty uly talapkärlik bilen ýumuş berýärler, döredijilik ýumuşlaryny. Ine, aýyň aýry gelýärem weli, ýaňky her kim iki sany parçany görkezäýmeli. Hem aktýor, hem režissýor hökmünde. Oňa näme diýip, özbaşdak döredijilik işleri diýilýär. Şol bir özüm gün diýýän oglumlar, şu kelläňizde näme gelse ediň diýýär. Hiç hili size diýýär, döwüljegem ýok, öwjegem ýok, bi okuw pursatlary. Onuň üçin hem käbir bellikleri edenimizde öýke, kine bolmaly däl diýip, gowy edip şu gelejekde önümçilige baraýyň-da, şolaryň hemmesiniň Gaty hoşniýetlilikdigini, şoň üçin hiç göwnüňize almaly däl-de, şu öz göwnüňize diýilýän zatlardan netije çykaryp almaly diýýär. Öýkelemek, ýene zat saklamak bolýan däldir, döredijiligiň şu esasy tebigaty şodur diýip düşündirýär. Ana şonda Şekspiriň ýa-da dünýä belli iň ýokary eserleriniň biri Otella. Şo Otellada Annamyrat Berdi Ýagan keşbini ýerine ýetirdi. Onam ýaňky bir parça dälde bir iň şo kyn görnüşleriniň birini saýlap özem bir görnüş tutuşlygyna bir görnüş. Onam bilemok ony kim bilen taýýarlapdyr, üç gahrymanyň duşýan ýeri ekeni. Ine şu ýerde ýylyň ahyrynda Annamyrat Berdiýewiň Gaty uly möçberli, giň göwrümdäki ýiti-ýiti duýgulara özboluşly çemeleşdi. Şonda bir gowy aýdan zady ýadyma düşýär. Ýaga diýilýän zat hemmä belli zat. Ýaga diýen zat ol gara güýç. Şony halypalarymyzyň biri belledi. Siz diýýär, kimiň keşbini döredeňiz-le diýýär. Şol gara güýjüň içinden ak zady gözleýin diýýär. Artist, teatr adamyň ykbalyny, adamyny, dünýäni ylmy tarapdan we hemme tarapdan öwrenilýän näme diýilýär oňa? Kafedra diýilýär. Şu Annamyrat Berdiýewiň şol keşbi. Bir hili diýýä, özüne çekýän zat bar gowy tarapdan diýýä. Ana şolam diýýä, şu gal keşdede şu zady gazanýan eýýäm geljekki beýik artist bolmagyndan gaty uly nyşan diýip, gaty uly baha berdiler. Ondan soň ikinji halypamyzam turupdy ýerinden, Sen diýdi, ýaňky gürrüňi dogrudy şunuň diýdi. Ol mollumyz diýdi, Ýaňky gören zadynyň gyzgynyna diýdi, begenine diýdi, dilini açy aýt diýdi. Ýöne sen şu zatlara diýdi, gaty tankydy gözden seretmeli diýdi. Ýöne meň bellik etjek zatym bar diýdi. Hereketleň diýdi, diýýän zatlaň, şol gözüň bilen ýüzüň bolan diýjek zatlaňda çaprazlyk bar diýdi. Biz içimizden diýip otyrys, bu näme beýle bolýar, ikisem bir mollum, öz mollumyz. Birä beý diýip otyr, birem eýle diýip otyr. Indi o ögeniň hakyky baha berenlerine hiç hili goşan zady ýok. O biziň şo pikirimiz öz içimizde-de bar. Indi näme üçindir o mugallym şeýdip, beýleki mugallymlaryň garşysyna-da gitmedi. Hawa diýdi, pylan pylan işiň diýdi, halypaň diýenine-de gulak asmaly diýdi. Sebäbi birkemsiz gözel bolmaýar, hemmä belli zat. Goguryň derňewçisi bar. Gaty adalan spektakl. Amanmulmämmet şäher häkimini oýnaýar. Hristakow Alty garly oýnapdyr. Ondan soň Kakabaý Durdy oýnapdyr. Ozal menem çykarýarlar, girip-çykyp ýören soldat. Men şuny hiç idehim gelenok daşyny. Onuň aýt, Aman aga men-ä şu gezek size diýip çynymy aýtmasam bolanokmy? Hä näme? diýdi. Şu rol meňki diýdim. Men şuny oýnamasam bolanok diýdim. Onda diýdi saňa bir hepde wagt berýän diýdi. Hä bir hepde geçse sen taýyn? Hawa. Aman agaň özi bar örtdi sesini çykarman otur şeýtdi. Täçi nähili görýäň?

Annamyrat Berdiýew diňe bir sahnada çykyş etmän, ol režissýorlyk hem etdi. Ine, biziň söýüp okaýan dessanymyz Ýusup-Züleýha dessanyny sahnalaşdyrdy sahnada. Şonda-da şu Myrat Berdiýewiň diňe bir artistlik däl, şu režissýorlukdanam başynyň çykýanlygyny, özem şeýle ussatlyk bilen ýerine ýetirýänini, işini gördük-de. Şonda. Şo Ýusup Züleýhaň men özüm öň ýaşlygymdan şo gahrymanlary oýnamsoň şu Ýusubyň keşbini Maksat Hydyrow anandyda. Menem oýnasym gelýä şuny diýdim şu keşbi oýnasym gelýä diýdim ony. Ýok diýdi men bärde seni göremok saňa başga bir keşp bar seni şo şo keşpde görýän sen diýdi. Ondan menem ondada ýo men şuňa synanaýyn diýsem ýo diýdi sen maňa hä diý diýdi. Men diýdi, Görýän-ä diýdi, şu ilki diýdi, şu okap, taýynlyk döwründe şo pesan okan döwrüm, haýsy keşbe kim gelýä, kelle döwdüm oň üçin näçe wagtlap diýdi. Şu taýda özüň hezil edersiň, şo keşpde bir oýnap gör diýip, maňa şeýdip ynandyrdy. Menem bolýa diýip, dogrudanam onda işläbir otgan diýşindenem beter ýaňky Ýusubyň keşbi ýadymdan çykyberdi. Şoňa ýapyşyberdim. Şu keşbe şeýle içgin girişip, şeýle bir işledim, dogrudanam özüm lezzet aldym-da şo keşpden. Annamyrat Berdiýewiň ýene tüýs döredijilik şahsyýetine mahsus bolan öz teklipli artist, aktýor diýen zat islendik keşbiň iň soňky awtory bolýar. Adaşat iň soňky awtor diýen zady hökman özüniň artist hökmünde awtorlygyny uly bolsun, kiçi bolsun tapawudy ýok. Hökman goşar. Ýöne goşaýyn berýän zat ýok ony. Režissýor diýip bir zat bar. Režissýor ylalaşmasa, goşabam bolýar, gaýrabam bolýar. Hemme zatlar o ýerde režissýoryň çeper ýolbaşçylygynyň elinde diýýär. Ýöne Annamyrat ýalyky teklipli artistler şol Režissýoryň awtoryň talap edýän zadyna şo ýerde, şo soragda, şo maksatda öz pikiri bolubilýär. Sebäbi ýaşamaly, halkyň öňüne çykmalyň özi-de her bir parça goýulsa-da, döredijilik jedelleri bor. Ana şonda köp çekişmelerden soň kä ýagdaýlarda öz diýenine getirýär-de režissýory. Hakyky artist öz döreden keşbiniň Režissýoryň uly tagallalary bilen, ýöne ol iň soňky awtory artistiň öz keşbiniň özi. Şoň üçin hem şo Annamyrat Berdiýewiň ýene köplere meňzemeýän ýeri, özem artist üçin hökmany zat bolan, öz teklipli. Annamyrat Berdiýewde ine şu häsiýet gaty ýokary derejede ösendi. Onuň soň-soňlar Bakylyk binýat diýip, bir oýnunda bile çykyş etdik. Şonda men Magtymguly Pyragyň keşbini ýerine ýetirdim. Annamyrat Berdiýew hem şo taýdan özi görnenokdy. Sesi gelýärdi Jemşidiň jamy. Şuny men taýýarlyk döwründe birnäçe gezek gaýtalap işleýäs bol. Onnoň Many sesiňi ýazaýaly diýdiler-de. Ýok, diýdi, men sesimi ýazdyryp oýnajekgäl, görünmesemem, men özüm duýgym bilen aýdasym gelýär diýip, şolaň şeýle sungata berlenligi, şo sungata ikilik etmeýänligi, şol her gezegem men şu aňyrdan sesi gelýär sahnaň gyrasyndan. Menem şony diňläp, şoň bilen sorag-jogap alyşýas-da. Welin, şony her gezegem bir hili edip oýnardy-da, şoň özi ýok, ýöne sesi gelýär, ol maňa şeýle uly täsir edýärdi, maňa uly kömek edýärdi-de. Ýöne oturmazdy, elmydam şo boş wagtlaram şo bize teatryň, sahnaň gizlin syrlaryny, sahnada nähili özüňi alyp barmaly, sahnada nähili gürlemeli, nähili hereket etmeli, oň özi bir nusgat-da, Şeýle özü medeniýetli adamdy, şeýle sowatly adamdy. Şo bize şoň daşyndan diýerdik-dä, şoňa meňzejek bolmaly diýip öz ýanymyzdan şeý diýerdik-dä. Özem hiç wagt şuň bir işinde ýa bir gijä galyp, ýa bir işini oňarman, şo zatlaryň hiç zady hiç wagt görünmeýärdi şol adamda. Diňe şu göz öňüňe bir sowatly, medeniýetli adam göz öňüňe gelýär. Myrat Berdiýew ýatdamyzda. Elmydam şoň ýaly, özem elmydam bize-de şu salgy bererdi gowy zady, ýaş artistlere. Şu pylan kitaby okadym men, siz şony okaň, geljekde teatrda täze keşpleriň üstünde işlemäge kömek eder. Şu opera bilenem gyzykýat-da. Şu operalaram sanap, şonam görüň, operalaram görüň. Olam bir uly sungat, beýik sungat. Özem türkmen halk aýdymlarynam gaty gowy görerdi. Menem aýdym aýdamysan, oýunlarda-da aýdýardym-da aýdym. Ondan şu özem hiňlenmänem gowy görýärdi. Magtymgulyň sözlerini käwagt öz aramyzda aýdyp berýäs-de bize-de. Hany sen birki sany aýdym aýt, menem birki sany aýdym aýdaýyn diýip, şoňňaly özi birden bir joşan wagty aýdyma gygyryberýärdi özi. Şoň ýaly bir köp taraply, bir giň, uly, bir uly aktýord-da. Şo gelinlerde o taýda şo meň keşbim, esgeriň keşbi, Annamyrat Berdiýew hem uly agamyz Mäkämiň keşbini ýerine ýetirýärdi. Onnoň Aý bir ara näme wagt düşdi, dynç alyşa çykdyk. Soň näme men semrändirin-ä. Şol dynç alyş döwri bolyn. Soň geldim, işe başladyk bolyn. Gördi mende, birhili synlady, seretdi-de, Seň näme artist bolasyň gelenokmy? diýdi. Menem, Ýok, Myrat Berdiç, gelen, artist bolasym gelýär. Onda näme semräpsiň? diýdi. Artist boljak bolsaň, semremeli däl, diýdi. Aý, menem diýdim, şu dynç alyş döwri arkaýynrak bolandyr-da, diýdim. Arkaýyn bolmaly däl, diýdi. Seýislenip çapyljak at ýaly bolmaly artist elmydam taýyn bolup durmaly entek siz ýaş oglana diýip. Şondan soň Badyr Amanowyn Keýim bir kör pýesasy boýunça spektaklda Çapraz hanyň keşbi. Bu hanam hiç bir hana meňzemeýän han. Han reňde bize başgarak ýagdaýda özem biri birine gaty meňzeşräk hanlary görýäs biz. Weli muň döreden hany o hanlara meňzemeýän juda özboluşly, özüniň özboluşlygy ýaly juda özboluşly. Kemine spektaklynda ol hem Badyr Ramanowyň Küle, Küle söwdagär. Şol Oraz Akmämmet diýen bir uly artist, ýazyjy oýnapdy ilki başda. Welin soňradan Annamyradyň erni ýetişini gördüm weli, o ýerde Täze öwüşginler beripdi. Hem oň özi bir ýyly degişme, ýomak atmak diýen zata ökdi durmuşda. Aý erkim näme özi döredýän keşplerimiz özüni beýan edýär-dä. Ana şonda-da şol şu keşbi öň kän oýnalanam bolsa Annamyrat eýýäm şony täzeden ýasan ýaly ýene şol beýik artistlara mahsus şu öz döredýän keşbiniň iň soňky awtory hökmünde Täzeçe keşpler etdi şony. Aýratyn hem artist diýen beýik düşünjede, beýik hünärde näme, bir ýerden aýagyňy üzmek, ýerden aýagy näme wagt üzülýär, hemmä mälim ylham diýilýär. Döredijilik ylhamy. Her kim ol ylham çeşmesini bir ýerden gözleýär. Ýöne beýik dörediş şahsyýetler ylhamyň özünden ölmeli. Ýene biri diýýär, aý şu döredijiniň üstünde işläp başlaýaňmy, ylhamyň özi gelýär diýýär. Geläýenok hemme ýagdaýda. Ýöne gelýär ol, ýöne hemme ýagdaýda gelibilenok.

Gorrannazlar, Nişapur sypaýylary muň maslahatyny beriň. Bi paçhyraş tip görogly bizi hiç ýana ötürmeýär. Bu zaňňary Hüňkar hezretlerem alaç edip bilmän galdy. Indiki maslahat? Maslahat özüňiz bilendir, taksyr. Sypaýylara ony çagyryp getiriň, at mindirip, serpaý ýapyp, ýaraşyk ediň. Soň ol patyşalar diýip durmaz diýerdiler. Sen näme diýýäň, wezir? Tagsyr, ondan geňeş bolmaz. Ol peşgeşiňi alar, atyňy müner, serpaýyňy geýer. Barandan soň, Ýene öňki paçyrajyny başlar. Gür çagasynam ekdi bolmaz diýipdirler. Aý-aý, eýse muň geňeşini berip otur. Muň geňeşini bersek tabir. Hä? Oň Mejnun däl diýen gyraty barmyşyn. Hä? Ol şol at bilen göroglamyşyn. Şol at aýagynyň teýinde bolmasa, onuň on bir daşa-da güýji ýetmeýämişin. Aý, aý, ony neneňedi bol ýele salyp bolar, wezir? Tagsyr, ony zor bilen basyp alybilmersiň. Zer bilen satyn alybilmersiň. Ýöne zer dökseň, Zer dökseň takdyr, onuň atyny alyp gaýtjak. Jandan igreniň biri kyrk derwezeli galada tapylar. Ony diňe hile bilen alyp bolar, takdyr, hile bilen. Eýse, bu gep makul. Peýşinden azana, azandan peýşine çenli gala jaryl duruň. Düşündiňmi? Düşündim, takdir. Kimde kim Göroglynyň gyratyny äkelse, häzir bäş ýüz tümen tylla, gelenseňem bir ýap boýuna müşrip edýän. Düşündiňmi, wezir? Düşündim, takdir, düşündim.

Mamajan, ýeri, näçe ýaşyňda? Ýaşyň? Togsan sekize geçeli togsan. Aý tapypsyň aý. Aý gepir. Özüň aşy ýagdaýda A sen ol aty niçik siňerdirip biljek, a? Nähili edip getiremde bolmaz? Gyrat gerek bolsa, bäş ýüz timen tyllany sodada beriberiberik. Hawa, pahyr, ony adam şekilli adam ekile bilmez. Oly meg ýaly sohal weý jady weý haýýar kepir äkelip biler. Rast aýdýar tagsyr rast aýdýar adamzatdan mir äkeljek bolsa şi kempir äkeler tagsyr. Güwälik berýäňizmi wezirler. Berýär tagsyr güwälik. Eýsem sanaň bäş ýüz tümen tyllany. Bir eşek alan äli ýene bäş tyllada goşaweriň. Artdyra görýä pahyr. Eýse ertir Ruma gidýän bir kerwene goşul-da, ýola çyk, kempir. Bar, oňa çenlem ýagşy taýýarlyk gör. Bar. Ýeri düşüp-üsüp at getirjek. Ýatdan çykmajak bir zat boldy meň filmimde. Men Kemine filminiň ýazgysyny edip otyrys. Şu esasy gahrymanlaryň birinem Annamyrat Berdiýew ol şol filmlere set ýazmakda ýa daşary ýurtlaryň filmlerini türkmençä geçirilende gaty gusursyz ussat ussat artistleriň biridi. Sebäbi ses diýen zat ol elbetde artistiň iň esasy ýaraglarynyň biri. Şo ýaragy, şol sesi, şoň ulanyşy düşündirmek gaty kyn bor. Gaty ussatlarça ulanyp bilýädi. Bir filmiň içinde türkmençä geçirende. Dört-bäş sany keşbi bildirmän birine meňzetmän ses berip bilýärdi. Eýýäm ikinji keşbi bir filmde sesini berjek bolsaň bilner ol. Ýöne Annamyrat berdi, biljek aladaň bolmaz ol. Ondan soň Kemine filmi men ýazgy edip otyrdym moly. Bir aýol bir uly manyly üç-dört bükülip bir garryja adam edem iki sany hasaly. Üç-dört munt bara iýmän arman iňňilläp, hyk-çok edip geçýär kadrdan. Aňyrdan görünýär. Onsoň men aýtdym, Şuň diýdim, manysy ýöne diýdim, men garryny geçirmek däl diýip, manysyny düşündirdim men. Ýa artistlara, şuny haýsyňyz siziň sesini berip bilýäňiz diýdim. Ýöne söz bolmaly däl diýdim. Ol meni uly many bilen taýýar bir deňeşdirmek üçin edilen zatda, ol ýöne ýerden goýlan zat däldi. Indiki parça geçdik, weli ýaňky ýazyp otyr turum indi ýazyp bolanok hiç zady. Gülýärler artist, ýaňkyny ýadyndan çykaryp bilenoklar. Aý menem bo boldy indi diýdim, bu gün gidip dur, güldiňizmi boldy indi işläniň. Bolýa bolýa diýdim durýarlaryn şeýdilerde. Başlaýas weli ýene biri başlaýar gülüp. Şeýdip şu gün biz meýilleşdiren işiň ýarym salkyny galanda işi bes etmeli bolduk. Indi boldy. Sag boluň. Şu sapar-a dogry ýazdym öýdýän. Haýran galmaly sazyňyz bar. Ýadadyňyz. Indi birneme dynjyňyzy alyň. Näçe gündür şol bükülip otyrsyňyz? Ýok-la. Gaýtam men dynjymy alýan. Oba gyzlary läle kakýarlar. Gidip diňlesem aýp bolmazmyka? Ýok-la. Alty garly bukaň syryny alanda meni bir kiçä rola çagyrdy. Amanmämmet teatry eýläp oturyp şol Lizany diledi. Bolýa diýdi, Lizany beräýerin diýdi. Bolýa diýdi. Şo oglanam berse diýdi. Ýok, ol oglan editmeli. Aman aga goýbermedi meni. Şo filmini türkmençä geçirip dur. Ses berip berse mukamyň syryny. Ony Krasnopolsk diýip artist bar da bizde. Şony men türkmençe ol orsça epläp dur. Onuň şunda sen diýdi gynanma şu kino düşmänligiňe diýdi. Uspen halypa. Günäm ötdi Isar bagşy. Bi täsin konsertden asyl aýrylybilmedim. Halk zehinem bir düýpsüz guýy zat. Hawa. Ejem pahyr aýdardy. Siz Heleý bagşy diýip eşitdiňizmi? Heleý bagşy? Howwa, bagşy aýaly bolupdyr. Be. Aýal ile çykyp aýdym aýdypmy? Hem sazanda, hem aýdymçy bolupdyr. Şo meň ejem. Heý, ýatan ýeri ýagty bolsun. Aýal aýdym aýtmaly däli tapan adamlaň süňňi daşdan bolmaly. Töwekgellik etdim. Elime dutar alyp ile çykdym. Zenanlara nusga bolsun diýdim. Şeýdip ýördi pahyr. Be, ol öz-özünden bagşy bolup ýetişäýdimikä? Ejem aýdym aýtmagy kakam öwredipdir. Döwran bagşy. Aý, bu bir giden taryh. Gowusy ýatlamalyň. Düşünýän-le. Ýöne kynam bolsa gaýrat edip gürrüň beriň. Kinolara-da ses berýär-de hindi kinolaryna, daşary ýurt filmlerine, öz filmlerimize. Şolaryň içinde has şo ökdeleri hasaplanýan Ata Alowow, Annamyrat Berdiýew, Aman Baýramberdiýew. Onuň şularyň üçüsem bir döwürde okan bolansoň, üçüsi bäsleşýän ekenler. Şo kim gowy ses bermeli ýa-da öz aralarynda şo sözleri Bir okanyna ýat tutup, kagyza seretmän göni ses berip, soň gal edip ýaryşýan ekenler-de öz aralarynda. Şol bizden öňräkki işleýän aktýorlar gürrüň berýärdi-de, şulaň şo ses berlende-de şulaň bolşy, edil sahnadaky ýaly bolşlary, şo aglamaly ýerinde aglap, çyndan gülmeli ýerinde çyndan gülüp, Şeýle ussatlyk derejesine ýeten adamlar da şular. Şular bilenem ine biz işlemek bize miýesser etdi, biz olardan gaty kän zat öwrendik. Hersiniň ýaňky diýşim ýaly, hersinden özboluşly bir häsiýetleri bar. Durmuşdaky häsiýetleri, sahnadaky häsiýetleri şolaň şolardan biz gaty şu halypalardan gaty kän zat öwrendik-de. Şolar bilen işlemegiň özi biz üçin uly bir mekdep. Şo režissor näme diýse şony edýädä. Käbir artist bolýa öz pikirinem aýdyp bilýä. Annamyrat Berdiýew biz kän şu oýunlarda bile işleşdik. Welin şol hökman öz pikirini aýdyp bilýädi. Onnoň Režissor bilenem jedelleşip bilýärdi. Men şeýle görýän şu keşbi, men sahna çykýan men, men şeýle duýýan diýip şo çekeleşik bolmasa sungatda, çekeleşik režissor bilen artistiň arasynda bolmasa onda hakykat ýüze çykmaýarda. Režissoram spektaklyň bähbidi barada aýdýar, ýöne artistem Öz şol spektaklyň bähbidine bolsun diýip aýdýar-da, ýöne käbir ýagdaýlarda dogrudanam režissoryňam dogry bolup çykýan ýeri bolýar. Ony özümizem gördük-de. Käwagtam şu artistiň özi şo keşpde özüni goýup görüp, şe şoňaly duýgyny başdan geçirýär, şoňaly duýýar-da. Ine, Annamyrat Berdiýew hiç wagt bir Diýlen zat bilen göni ylalaşaýmy ýa-da? Hökman şol öz pikirini aýdýardy. Dogrudanam, oň režissýoryň pikiri, artistleň öz pikiri, beýleki artistleň pikiri jemlenip bir hakykata gelýär-de, şoň ýaňky keşbiň dogry oýnalmagyna getirýär-de. Bir gezek bir ýaş režissýorlaň biri bir oýun goýdy. Şonda baş gahryman hem şo taýda. Bir erbedine Myrat Berdiýewe ynanyldy. Şonda, ýaňky aýdyşym ýaly, Annamyrat Berdiýew öz pikirlerini aýdyp ugrady, režissoram ony halamady, kabul etmedi. Ikisiniň arasynda bir jedel başlady, aý, soň dawa başlady. Ýaňky Annamyrat Berdiýewem gahary geldi-de, Aý, şul keşbiň men-ä oýnajak däl, şu öz diýşim ýaly oýnamajak bolsam diýip, çykyp gitdi bi. Onnoň. Aý, bir esli wagt geçdi. Bizem garaşdyk. Onda diýdi, başga görnüşleri işläbereliň diýip, aý, işi dowam edip, siz ol kömekçisine tabşyrypdy. Režissýoryň özem çykyp gitdi. Bir salymdan ine, ýene Myrat Berdiýew geläýdi. Onda geldi-de, ýaňky şu köpçülikde, şu artistleriň arasynda men diýdi, ýaňy ýalňyşypdyryn, dogrudanam, Annamyrat Berdiýew öz keşbini dogry duýan eken we Meni bagyşlaň, indi doly şu öňki bolşy ýaly işleýäs diýip, şeýdip soňam hiç zat bolmadyk ýaly degişip, gülüşip ýene döredijilik işi dowam edýär. Bu teatrda häli-şindi bolup duran waka, ýaş režissor diýip oňa göwün ýetmezligem däl, ol režissoram zehinli oglan, bilimli oglan, ýöne Ol Annamyrat Berdiýew indi bir tejribeli bolansoň, has sahna belet bolansoň, sahnada ömrüni geçirensoň hasam gowy bilýär-dä olar. Ýöne şo zatlar bolaýanda-da, jedel bolaýanda-da şoň yz ýany edil öňki ýaly şu gülüşip, degişip ýene iş dowam edýärdi. Onam käwagtam ýolda şu teatrda gabat gelýärdi. Ýaşuly salawmaleýkim! Waleýkimessalam! Entägem gowumy ýagdaýlaň diýädim-de, içiň ýansyn, şu bada hasam-ow, gül ýaly diýip gülýärdi özem. Degişmänem gowy görýärdi. Şo ýaňky aýdyşym ýaly, şu ýaş bilen ýaş, garry bilen garry şoň ýaly özüni alyp barýardy. Onnoň biz käwagt şu degişemizde şoň öz deň-duşumyz ýaly, şoň ýaşulygy ýadymyzdan çykýardy-da. Onnoň käwagt. Bir zadymyz diýäýýädigem oňa, özem gülerdi, wak-wak-wak edip hezil edip gülýärdi. Beýik artistleriň ykbaly, beýik artistleriň nämesi bolup, mekdebi, biz indi häzirki şu günki gün Türkmen döwlet medeniýet institutynda özüm munha artistlere, režissýorlara ders berýän artistleriň ykballary, döredijilik hakynda nusga mekdep höküminde biz onuň hersiniň üstünde durup geçýäs, çünki olaryň her biri ullakan mekdep. Olaryň ýaňky şägirtleri bilen duşýas, halka beýik söýgi bilen, durky bilen hyzmat eden öçmejek yz galdyran Annamyrat Berdiýew ýaly geçen şol şahsyýetleri nesillere hem nusga höküminde, mekdep höküminde agzamaga şertleri döredýänligi üçin hormatly Arkadagymyzyň Il bähbitli, ýurt bähbitli, hemme uly, kiçi tutumlarynyň hemmesi rowaç alsyn, başym hemişe dik bolsun! Hormatly Prezidentimiz medeniýet barada, sungat barada birnäçe kitaplar bize peşgeş berdi. Şo taýda-da biziň halypalarymyzyň atlary tutulýar-da. Şolaryň mirasyny öwrenmekde hormatly Prezidentimiz bize şeýle ýol açyp berdi. Hormatly Prezidentimiziň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun!